Avuxeni muyingiseri wa mina lowo rhandzeka u hlangana Doctor SE Ngoveni lava ku tiselaka hungu lerinene namuntlha hi nga siya twa hungu ra namuntlha ni pfumeleleni ni khensa va mahungu ni khensa maningi wa ntamu eka ndlela leyi va tirheke ha yona ku fika sweswi hikokwalaho hi nge a khensa ni khensa na n'wina vayingiseri loko mi tshamile eku yingisa rito ra hosi namuntlha a yeni hi ya languta swin'we eka buku ya samiyele wa vumbirhi eka ku avanyisa ka nkaye Hi ta tshaha tindzimana ti nga ri tingani leto sungula. Hi ri kutani Davhida a ku, Xana ka ha ri ni munhu wa yindlu ya Solo leswaku ndzi ta n'wi kombisa tintswalo hikwalaho ka Yonathani xana? Endlwini ya Sawulo a ku ri ni munhu loyi a tirha e vito ra yena a va ku i Tsiba va n'wi vitela ka Davhida kutani hosi yi ku ka yena hi wena Tsiba xana yena a ku ndzi nandza. wa wena. Kutani hosi yi ku, Xana a ku na munhu la saleke endlwini ya Sawule leswaku ndzi ta n'wi komba tintswalo ta Xikwembu? Kutani Tsiba a ku ka yena, Ku sale n'wana un'wana wa wanuna wa Yonathani, la lamaleke milenge. Ndzi ta lava ku hi tlula hi languta ndzimana ya nkombo leswaku hi hlayisa nkarhi. Kutani Davhida a ku ka yena, U nga chavi. Hikuva ndzi lava ku ku kombisa tintswalo hikwalaho ka Yonathani tata wa wena, ni lava ku hi yi hlaya ku fika kwalano. Muyingiseri wa mina lowo rhandzeka, ni lava ku ya vulavula kumbe ku dyondzisana na wena namuntlha. hi tintswalo ta Xikwembu. Laniwani hi vona Davhida loko se a tshamisekile exitulwini xa vuhosi a karhi a fuma tinyimba hinkwato ta Israyele kusuka eka Rhubeni ku ya fika eka Benjamini. loko swilo hinkwaswo swi n'wi fambela kahle hi twa a ri ku tiphineni a ri mafurheni kambe ku ri na mhaka yin'we leyi yona a yi nga n'wi etlerisi loko a hleketa leswaku namuntlha u ri leswi a nga swona Hi mhaka ya munghana wa yena Yonathani n'wana Solo. Yonathani u ve endla ntwanano na Davhida loko vutomi byi karhi byi hisa, loko xiyimo xi karhi xi tika, loko tata wa yena Solo a karhi a lava ku dlaya Davhida. Kutani Yonathani a yima na yena, a endla ntwanano na yena. Ntwanano wa kona a ku ri leswaku ntwanano wa hina wu fane wu ya ni le ka vana va hina na vatukulu va hina, hi nga tshikani. hi fanele ku lwelana hi fanele hi yima swin'we loko nyimpi yi herile israyele davhida a tshamisekile eku fumeni davhida a nga rivalangi jonathan hi twa a nga tivi ku ta endla yini hikuva jonathan se a file Mara u ba xikhalo u ba nkalanga u ba khuwe a ku ni lava ku tiva leswaku hi nkarhi wa ku dlayeteriwa ka yindlu ya Solo xana a ku na wun'we loyi a nga pona a nga sala hikuva ni lava ku n'wi komba tintswalo ta Xikwembu hikwalaho ka Jonathani. namuntlha ni lava ku vulavula um ni enhlanyana hi mhaka ya tintswalo tintswalo i nchumu wun'wana lowu nga wa le henhla swinene lowu kalaka tintswalo i nchumu wun'wana lowu loko munhu a ri na wona hambi ku humelela hi yini kumbe yini A nga ehleketi swo biha, a nga ehleketi ku endla leswo biha, u hleketa ku endla hi vunene. Tintswalo hi leti Davhida a ti voneke eka Xikwembu. Loko a tsundzuka leswaku a fanele a dlayiwe hi tinghala, a fanele a dlayiwe hi swinkankanka, a fane a dlayiwe hi Goliyadi, mara Xikwembu xi yima na yena, xi n'wi biyelela ivi a tsundzuka tintswalo ta Xikwembu. Hikokwalaho, hi n'wi twa loko se a ri matimbeni, i lava ku kombisa tintswalo eka munhu la nga ta va a sele wa yindlu yo solo. Mi nga rivali ku Sawulo hi yena a nga endla ku Davhida a tsutsuma a ya matikweni ya vambe. Sawulo hi yena a hlota Davhida ku n'wi dlaya hi masocha yo ringana 3,000. Hambiswiritano, Xikwembu xi n'wi ponisa Davhida ku kondza a ya fuma tiko ra Israyele. A no ku, Namuntlha hi dyondza hi tintswalo hi ku Davhida u ri, Xana a nga kona emutini wa ka Sawulo la nga sala loko ku fiwa na? Se va n'wi byela ku, Hayi, ku na mutirhi-nkulu wa hosi Sawulo, vito ra yena i Tsiba. A ku, N'wi vitaneni a ta haleni. Loko a n'wi vitana, Tsiba loko a fika lahaya a hleketa ku ya ku dlayiweni. Kambe loko a fika Davhida ku we tsiba na ku, E hi mina ni wa wena. A ku lava ku tiva leswaku xana emutini wa Solo a ku na loyi a nga sala na. Tsiba tanihi mutirhi-nkulu, tanihi mulanguteri-nkulu wa ndyangu wa Solo, i ri, Ku sele n'wana wun'we ntsena, wa Jonathani. Kambe i lamale milenge, kambe i xilima hi marito yan'wana. Davhida a nga n'wi vutisangi swa mahanyelo, mafambele na ku i njhani. A lava ku tiva ku xana ku nga va ku sele munhu endlwini ya Sawulo ke. Kambe Tsiba a ku, I sele ko va ku i lamale milenge. Loko u languta i kuma leswaku Tsiba onge A a tsakela leswaku leswi a swi fanele swi endleriwa n'wana Jonathan a swi fanele swi endleriwa yena hi ku yena i hanye kahle. Ku na vanhu lava nga twisiseki ku tintswalo i ncini. Tintswalo a ti languti ku u hlupheke ku fika kwini. Loko ti languta ku hlupheka ka wena ti languta leswi wena u fanele ku endleriwa swona. Davhida a ku, A ti, hambi a te tano. Loko a fika u ri, Hi wena Mefoboshet? Mefoboshet a ku, E, hi mina. Kambe hosi u ta njhani ku anakanya hi mbyana leyi ngo lo tifela? A no va munhu wa nchumu. Hi twa Davhida a ku ka Mefoboshet, U nga chavi. Ni lava ku ku komba tintswalo ta Xikwembu hi mhaka ya tata wa wena Jonathani. A ku, Ni ta vuyisela ensimu ya Sawulo tata wa wena. Ni ta vuyisela hinkwaswo leswi a swi tekiwile swa yindlu ya vuhosi bya tata wa wena Solo. A ku, Vatirhi va Solo va ta va vatirhi va wena. Hi siku rin'we ntsena tintswalo ti endla xilima xi va e, e, e, e munhu lonkulu. Tintswalo ti endla xilima xi va n'wamagidigidi kumbe n'watimiliyoni kumbe n'watiziliyoni. Hi siku rin'we ntsena tintswalo ti endla ku Mefoboshet a va exitulwini ematimbeni. Tintswalo ta humesa munhu eka ku dya rikoko ra xilondza a ya emafurheni. U ri, Davhida a ku i angetela hi ku, Wena u ta dya na mina etafuleni. Tiva leswaku lava dyaka na hosi i tihosi. Tiva leswaku lava dyaka na president i tipresident. So, hi, hi, tintswalo ti teka emihisa loyi wo limala milenge, a tshama xitulwini, a tshama tafuleni swin'we na hosi. Lexi ni tsakisaka hi tafula, i ku loko munhu a tshame tafuleni, a mi yi voni milenge ya yena, mi vona xifuva xa yena na hala henhla ka yena. Se, a, a ku nga ri na ku kombisa leswaku ku na ku tsana ku na ku soleka eka mifoboxe hi mhaka yini na hikuva davhida a n'wi komba tintswalo a ni ku byeli leswaku vanhu lava namuntlha u nga swi koteki ku va amukela cinca u va komba tintswalo vanhu lava nga ku vavisa tolo namuntlha va khome tintswalo vanhu lava nga ku xanisa u nga va tlheriseli tintswalo ta rivalela hosi yesu hi mutwa a khongela a khongela a ri xambanweni eka vanhu lava nga n'wi tsemelela eka vanhu lava nga n'wi belela hi timhengu eka vanhu lava nga n'wi endla hi tihanyi eka vanhu lava nga n'wi thangula va n'wi hayeka a voniwa a hlaleriwa hi vanhu hinkwavo a pheriwa na hi mara hi mutwa a khongela loko a va languta a va vona hi tihlo ra tintswalo hi mutwa a khongela a ku tatana xikwembu va rivaleli hi ku a va tivi leswi va xi endlaka I matimba ya tintswalo. Tintswalo ti endla munhu ku fikela loko a titwa a nga titwi hi mhaka ya ku tintswalo ti ku rivalela eka leswo biha u swi endleke hi vona tintswalo eka tatana wa n'wana wa vusopfa loko a vuya na yena a n'wi languta loko a n'wi vona a n'wi twela vusiwana a n'wi endla hi tintswalo Hi vona tintswalo leti nga endliwa hi Musamariya wa musa loko a kuma munhu loyi a ri kusuhi no fa, loyi a a a fayeteriwile, loyi a tsemeleriwile, loyi a a pfempfa ngati, loyi a ko sala ntsena leswaku um a timeka. Loko a fika ka yena hi vona a chika eka hanci leyi a ri na yona kumbe xiharhi lexi a famba hi xona hambi i donki um a chika a teka leswi a ri na swona a ya ka munhu loyi a fika a n'wi endla hi tintswalo hi n'wi vona a n'wi hlambisa hi n'wi vona a n'wi chela hi mafurha hi n'wi vona a n'wi nwisa vhinyo vhinyo swi komba empfuxelelo swi komba ntsako swi vuyisa ku nandziha ka vutomi a n'wi nyika vhinyo a nwa munhu loyi a pfuxeleleka hi vona a n'wi bandicha a n'wi rhwala hi xifuwo xa yena a n'wi yisa ndhawini yo hlayisela vayeni loko a fika kona a n'wi ongola vusiku hinkwabyo loko a fana hundza hi xa mundzuku hi n'wi vona a nyika mali vinyi va ndhawu leyi a n'wi siyaka yona a ku n'wi hlayiseni loko ku ri ku mi ta tirhisa yo hundza mali leyi ni nga mi nyika yona ni ta vuya ni mi hakela loko ni vuya I tintswalo teto. Tintswalo a ti ri i wa ka mani. Tintswalo a ti ri i n'wana mani. Tintswalo a ti ri i huma kwihi. Tintswalo ti rhanga ti ku pfuna hi wena i nga ta tibyela laha i humaka kona. Hi leswi tintswalo ti nga swona. I ku khongotela muyingiseri wa mehe namuntlha leswaku vana na mbilu ya tintswalo. Tintswalo ta horisa. Tintswalo ta hanyisa, tintswalo ta rivalela, tintswalo ti nyika ku rhula. Onge Xikwembu xi nga ku katekisa, muyingiseri wa mina. Va na na tintswalo namuntlha. Loko u ri hava tintswalo, amukela tintswalo. Yesu Kreste hi yena tintswalo. Loko u n'wi amukela, xiyimo xa wena xi ta va kahle hi vito ra Yesu. Amen.